Tēnā rā kōrua, tēnā kōrua e. Ā, kia ora tātou. Tū taikami atu ki a koe e hoa mō tō, mō te karakia i whakaritehia mai e koe mō mātou i tēnei rā, mō tēnei kaupapa. Anō hoki, ki tō tātou Matua nui i te rangi nāna i homai te tēnei rā ātaahua mō mātou. Oh! Me tīmata pēnei pea. Māke o tōku maunga, wai aua te awa. Ko Marumutu te marae, ko Tūtāmure te tipuna whare. Ko Ngāti Ruatakenga te hapū, ko Te Whakatōhea te iwi. Ā, ko te ingoa o tēnei wāhi, ko te, ko te riu o te rāhui. I tipu mai au i konei, i roto i tēnei whare. Ko au te mutunga o, o taku whānau. i whānau mai i roto i tērā rūma i roto rā i te tau 1942. Ko ngā tokomaha o Te Arawa, Tokowhā ngā taina i raro i a au, ana i puta mai te Kāwana o tērā, o tērā wā, he, he ture mō ngā, mō ngā māmā e hapu ana kia whānau mai i ō rātou pēpi i roto i te whare, whare whānau pēpi hou i te tāone. A ko te ingoa tērā whare ko Lauriston Home. Pai rawa tā mātou whakatipu i konei, ahakoa i kite au i waku mātua, he pukumahi rāua, he ringa raupā e rāua, rātou katoa i roto i tēnei, tēnei wāhi, waku matua kēkē, waku whaea kēkē, waku kuia, waku koroua. I tērā wā, He nui rawa ngā, ngā, ngā māra kai, he pātiki me kī pea nei, kāre ngā mea puea nei i tēnei rangi, ka haere koe ki, ki te hauhake ngā kai, he pātiki, mō te katoa o te rā, mai te whitingatanga, whititanga mai o te rā, ā taero atu ki te, ki te, te. Heke iho te ra i te ahiahi. Tekau ma rima matou nga tamariki i taku whanau. Tokowaru aku tungane ana me nga kotiro. Tokowhitu. Ko au te nama tekau o taku whanau. Kua ū te mea pakeke e nāianei kai te ora tonu, ā, me aku, me aku taina. Kotahi noa iho taku te mea tāne, ana, me mātou ngā kōtiro. He tangata pukumahi taku pāpā i konei. Kare mātou i te nuinga o ngā wā e kite i a ia mai i te ata, te ata pō, te wā ka oho mātou i roto i wā mātou rūma na ko ngaro ia ki te mahi, ā, haere tonu te rā Tata ki te ahiahi pō, tata te pō, kua pō te wā kua hoki mai ia ki te, ki te kāinga. He miraka kau te mahi o mātou i tērā wā. Ki a mātou e tamariki ana, te nama o ngā kau he nui rawa engari, Akenepe, te rua tekau pea ngā kau i miraka mai e mātou i konei. Ko waku tungāne, ngā mea e awhi ana tō mātou pāpā, he tahi wā ka haere mai tētahi o waku koroua mai i Ōmarumutu, ana ko Te Raimona tōna ingoa, ka haria pāpā ki te ki te ngahere mahi ai, hanga taiapa, tope rākau, wera tūmomo mahi o taua wā o rātou i tērā wā. Ētahi wā ka haere ia ki te tāone mahi i roto i te mira mō ngā, mō ngā rākau i Saint John Street. I kura ana ahau i konei i Ōmarumutu, i tērā wā ko te ingoa o te kura Ōmarumutu Native School. I te tau 1956, 56? 54? Ka tukuna atu aku māmā i a au ki te kura mō ngā kōtiro Māori i roto i te Manawatū, ā, ko te Kura Māori o Turakina mō tētahi tau, mō te tau kotahi. Pai taku noho i Kerei, ki reira. Kāre mātou ngā tamariki i kōrero i te reo Māori i tērā wā, ahakoa ko te reo e haere ana i roto i tēnei, tēnei whare. Ka haere a Māma me Pāpā ki waho ana ka rongo au i a rāua e kōrero i te reo ki, ki ngā whānau e, e huihui ana i te marae. Pakeke haere au ka i tērā tērā wā taku hokitanga mai i te kura o Turakina koinā te wā i tīmata taku pāpā i te tana māuiuitanga mō te mate hukahuka Ana, i mea atu, mea mai te, tana tākuta ki a ia me, me hūnuku ki uta, nā te mea i kitea ia i a Pāpā e, e heke, e heke haere, heke haere i tana, tana māuiuitanga. Ana, i te tau. 59. I hūnuku mātou ki, ki roto i a Tūwharetoa, ko te wāhi o te, te ingoa o te, te wāhi ko Māroa. Nā tō karaua, a, ko Tīweka i, i awhi mai i a mātou i te hūnuku ki reira. Me tētahi o te whānau, ā, me tētahi, me, me taku tungāne a Hēnare. Ka noho mō mātou ki reira mō ngā tau e rua, nā, ka hoki mai a Māmā ki konei. I hūnuku au ki roto i a Tūwharetoa e mahi ai, ā, ki reira i tūtaki au i taku hoa tāne. Mārena māua ana hanga whare e māua mō wawa ai ō tamariki. Nā, i whānau mai waku tamariki katoa ki reira. Ā, haere tonu ngā tau, i hoki mai au i te tau. 89. 89. Āe. E toru marama ahau e noho ana ki konei, i taupō tonu taku, taku hoa e mahi ana, ana ka hoki atu au. I te o te Pēpuere o te tau iwa, iwa tekau, na hoki mai māua konei noho ai. Ko taku kaunga ko te hoki mai kia hoki mai au ki konei. He, he whare, he whare na, na Māmaro me Pāpai i te taone engari kare au i pirangi ki te noho i te taone. Ko te mea i roto i a au te hoki mai ki konei, kare, kare tino roa to maua hokinga mai, ana hoki mai taku tungane mai i a, mai i a Minginui a Henare, ana ko tana hiahia kia hoki mai i konei hoki, haha, kia hoki mai ia i konei noho ai. Aa, mea atu au ki a ia, Kare tae e māu e te noho tahi konei, ka whawhai kē māua. Ana, i haere ia ki te town e noho ai. Ā, pai tana noho i te, noho i te town nei. He kaupapa i whakatū, i tū ai i te, i te kura o Ōmarumutu, ā, ā, Ko Aue, nō Te Arawa, he kau, he tangata rongonui mō te waiata. Tā Heawi Morrison, i tērā wā he, kāre i whiwhi tana, tana tohu i tērā wā, ko Howard Morrison tonu a ia tērā wā, i hurihia i runga i tana hōiho i te, i te, i te motu. Arā, wareware au he aha tana kaupapa. I think mo te momi paipa, te whakakorengia e te te momi paipa I think it was, ko wareware au. Engari hara mai ia ki te kura. Ana waea mai to to whaeke ki a Aunty Wai ki au kia haere au mena ka tae au te te awhi i a ia mo te pohiri. Na. Āe, kī mai au, e kī atu au ki a ia, Āe, ka haere au, ka, ka haramai au. Ana, koina te wā tuatahi i rongo a ia, a, tō mātou koroua, a, a, a Teriaki i a au i, i taku reo, a, pōhiri. tērā wā. Ā, mai i reira, ka puta, ka, ka rongo ia he, he, he, he kaupapa kei runga i te marae, and it worked, koinā tana tīmatanga ki te waea mai kia, kia haere ki rei. So, mai i reira, i noho au i waku kākahu pango. Um, he reo karanga i reira i tērā wā, ko taku, uh, ko te hoa wahine o tētahi o waku kaihanga John Brown, ana, ko Dinah tana ringoa, ko ia te reo karanga i tērā wā. Ana ko taku uh, whanaunga a, a, a, te mokotua Papuni, ko ia te, tētahi o ngā, ngā kaikōrero i te taha o Teriaki. Haere tonu umm. Na te mea i te wa i marena e maua ko taku hoa i huri au i marena au i roto i tana hahi i te hahi Ratana so to maua hokinga mai ki konei kare au i hoki atu ki te hahi. Ko te whakaaro i roto i au i tērā wā, kāre au e hiahia ki te waiho i taku hoa ki waho. Ahakoa ko te hāhi e pupū ana i roto i au, i noho au i te kāinga ki tana taha. te, i mate, i mate taku hoa i te tau iwa tekau ma waru, ana e noho tonu au i te kainga na kotahi tau pea tekau ma waru marama pea, ana i whakaaro au me hoki atu au ki te, ki nga tekau ma rua, Ahakoa waku tamariki katoa he Rātana, i pai, pai ki a au kia hoki atu au ki te taha o taku Pāpā, ā, ki te, ki te Hāhi. Ā. Pai taku noho. E whakaaro au pea, ha, mo waku taokete kei te ora tonu i tera wa, kare ratou i te tino Tino mōhio ki tēnei mea nō te mea i whānau mai roto, whānau mai rātou i roto i te Hāhi Rātana, tipu mai rātou i roto i te Hāhi Rātana, ana, i, i. Te wā i noho au ki reira, i, i huri au ki te, ki te, ki te hāhi. Hoi anō, i roto i a au, kei te, i te rongo tonu au i, i, i te hāhi o, o, te, o te kāinga. Mm. Kāre au he, kāre he, he, he, he āwangawanga uh, i te wā i, i, i, I hoki mai au ki, i, i timata au te, te hoki atu ki te, ki te kāinga, ā, ki te, ki ngā tekau mā rua. Mai i tērā wā, kei te pērā tonu tēnei, tēnei rangi. Ahakoa, ahakoa, ka hoki atu au, kāre au i, i, i, e, e mea atu ki waku tamariki, Waiho, waiho tō koutou hāhi, kao. I ngā wā ka hoki atu au ki, ki, ki, ki Taupō, ka, kei te, kei te awhi tonu au i a rātou. Engari, awa, i te nuinga o ngā wā nāianei ka noho au mō ngā whakamoemiti, karakia whakamoemiti, ko rātou e huri mai ki au, māu e tīmata wā mātou waiata, aue, Kua roa taku noho i te kāinga, ko wareware au ētahi o ngā, o ngā waiata o te hāhi i reira. Heoi anō, pai rawa. I, I do still feel comfortable going home, going back there um every time we go back. Umm. Pai taku, pai taku whakatipuranga i konei. Ahh. Ko tēnei whare, ahh, i ngā tau tekau, ahh, tahi mano iwa rau toru tekau, ahh, te pakeketanga o tēnei whare. Te wā o Tā Apirana Ngata i roto i te Whare Pāremata i hurihia, i huri haere ia i te motu ki te kōrero ki tana iwi, ana ko tēnei tētahi o ngā whare nāna i whakakaohia I tono atu ki tana um te paremata i tau o to o tera wa mo nga mo nga um mo tana iwi kia hanga he whare mo tana iwi and ko tenei tetahi waimarie o aku matua i whiwhi ai tenei te tenei. Kāre anō mātou i tangotango ngā papa, ko ēnei ngā papa mai i tērā wā, tae noa mai ki tēnei, tēnei wā. Hoi anō te wā i hoki mai e māua ko taku hoa, tangohi au te, he mea hou tērā, me tēnei wini, me tēnei wāhi, mō te awa and i hanga te mahau i waho rā. Umm. But kai te pērā, kai te noho pērā tonu te whare mai i te, mai i te wā i hanga ana. Umm. Āe. I noho au i runga i te komiti mō te marae o e hia kē ngā tau, e whitu, waru tau pea. Ko te pāpā o Danny Pārurui te tiamana te wā tuatahi, ko Weihana, ko Uncle Tom. Me hoki mai o Ehana mo tetahi wa poto ano, nen ko, ko Robert, ana, um, me, um, Robert, ko au te hekeretari i roto i wērā tau, te tau, e, e whitu, e whitu ngā tau, ā, me te, me te kōhanga, ko au, ko au me tētahi, um, ā, ngā kaiako tuatahi o te kōhanga i te wā i, i whakatuwherahia e mātou i tērā, te tau, 94. Te pakekeotanga o te kōhanga reo Ko māua ko te hoa wahine tuatahi a Hētaraka, ngā kaiako tuatahi. Nā, ko Herehere Amoamo tō mātou tiamana i tērā wā. te tau 2022 i tono mai a herehere ki a au mena ka taea te hiahia au kia haere ki te taone awhi i te koanga reo i te taone i tera wa a rau i te tino hiahia. Heoi anō, nā te heketanga o te kaupapa i reira i haere au, i noho au i roto i tērā kohanga reo mō ngā tau tata atu ki te tekau tau, kua hoki mai au ki konei. Koinei, koinei taku nohoanga i roto i tēnei kōhanga mai i tērā wā, ā, ki te wā i rītaia. I ri, e rua ngā wā kua rītaia au mai i te kōhanga. He rūkahu tērā kupu, tērā. Kore rawa te tangata e rītaia. Ū, ara hoi anō, i puta mai te whakaaro ki roto i taku, ā, Hinengaro, me heke, waiho ki ngā, ki ngā rangatahi. He koi te, koi te māhunga o ngā, ngā, ngā rangatahi. Pai te noho i ngā, ngā mokopuna i te tahu o ngā rangatahi me noho ki te awhi. So koina, koina tāku ināianei i te awhi, te tauawhi i a rātou, mēnā e hiahia rātou he awhi, māua ko te kuia Hōriana, Hōriana Tai. Āe. So mai tērā wā ki tēnei wā, i roto i tērā taku retire, umm, tāku ināianei ki te tauawhi i te marae, haere ki te marae, Mō ngā huihui, ā, hoki mai ki te kāinga noho, noho i te taha o aku mokopuna. Āe. Nā reira, ko rahi kē pērā tērā.